Саха тылын туруга Мәстаанча биллибитэ өр буолла. Иһиллибэт декем даҕаны. Пайда баҕайыта Тыһыынча тоҕус сүүс алты уон алта сыллаахха Аммат Чигирин Алдьархай диэн сэһэнин эмиэ этэргин Суорун Омоллоон күн күөрэйэн иннинэ диэн трагедиятын Сыронятникова Кыыс Хотун диэн арамаанын ааталаан Түһүлтэ тоҕус сүүс сэттэ сыллаахха Кыым хаһыат тылын ырытан, саха тылын дьылҕата ыараабытын өйдөөн, оройго охсуллубут курдук буолбутум, бүтэй хараҥаҕа биирдэ баар буолбутум. Ол куһаҕан турук этэ. Онтон ыла наар саха тылын дьылҕатыгар ыалдьан, тыл култууратыгар үлэлиибин. Билигин даҕаны төһө баҕарар хоруйар, кыахтаахпын хоруйа сылдьабын да, хаһыаттар барахсаттар туораппыттара өр буолла. Киһитэ тоҕус сүүс сэттион биир сыллаахтаан, Болот Боотур көрдөһөн суруйааччыларга уухуран литэрэтиирэ тылын туһунан үрдүк ирдэбили туруоран дакылаат оҥорбутум. Суруйааччылар обкомҥа үксэн үнүстүүттэн уон, уон сэттэ сыл туоратылла сылдьыбытым. Ол да буоллар санаам уларыйбатаҕа. Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон икки сыллаах алтынньы уон аҕыс күнүттэн Өрөспүүбүлүкэ радиотыгар өрөбүл аайы Биһирэм тыл диэн биэриим иһиллэр. Быйыл сүүрбэ биэс сыла туолар. Күһүччэ күүстэн тахса биэрии буолла. Ити биэриибиттэн биир кинигэни бэчээттээбитэ. Аны национальнай көрдөрөр иһитиннэрэр хампаанньа мунньан биэрбит биэриилэрин үөрэх министиэристибэтэ биир киискэ оҥорбута. Учуутал барахсаҥҥа диэн кирибэбини билээн бичиккэ таһаартарбыта. Ити улахан көмө буолар. Тыл култууратыгар хас да кинигэни таһаартардым. Саха литэрэтиирэтин тыл саха литэрэтиирэтин тыла Новгорода үөрэҕиттэн туораан, үгүс суолунан саха тылын үйэлээх үгэһин кэһэн муҥарбаланарын сөбүлэспэккэ тыл үөлэ алгыһыгар үлэлиибин. Ол саха тылын үөрэҕэр саҥа суолу тэбии диэн этэллэр. Икки тыһыынча биэс сыллаахха саха тылын үөлэ алгыһын ыйынньык кырдьытын икки тыһыынча уон үс сыллаахха саха тылын үөлэ алгыһа уонна онтон туорааһын диэн Новгородов үөрэҕин салҕаан диэххэ дуу, сөргүтэн диэххэ дуу, саха тылын өрүсүннэрэргэ көмө кинигэбин Гуманитарнай чичии аҕыйах ахсааннаах хотугу омуктар проблемаларын института бэчээттээбитэ. Үлэм, биллэн турар, итинэн бүппэт. Тылбыт буорайарын билээччилэр бааллара сэбиэскэй да кэннэ. Түһүлчэ тоҕус сүүс аҕыс уон ахтыһыллаахтаах бэрэпиэссэр Авсентий Егорович Мординов тыл сүтэр куттала үөскээтэ. Онтон хатылаабыта сиҥэтэн, тыл сүтэр куттала үөскээтэ. Ыччаппыт тылын билбэт буолла, диэбитэ. Тыһыычча тоҕус сүүс тоҕус уон биир сыллаахха национальнай оскуоланы саҥаттан сайыннарыы кэнсиэпсийэтин дьылҕата ыараабытыгар урут тыл күөмчүлэнэрэ билигин ол тохтуохтаах, оҕо оскуолаҕа төрөөбүт тылынан үөрэниэхтээх диэн сүгэ-балта тылынан муостаах курдук этэн абыраабыта.

Саха кэскилин кэскэккэ дьылҕалаабыт нууччатытыы бэлиитикэтин итэҕэстэрэ кэм да ааспаттар. Мин аҥаардас таба хоруйу нууччатытар итэҕэстэригэр тохтуом. Новгородов хайдах саҥарарын курдук суруй диэн тускуллаҕа. Ол аата саҥарар аппарааттара нуучча тылын сабыдыалынан уларыйбатах, оччотооҕу дьон саҥарар үгэстэрин дорҕоон дьүөрэлэһиитин бастатан онно олоҕурбута. Иккис курдук, сахалыы сурук аҕата тылбыт айылгытыгар тубус-туора сириилиссэни отой чугаһаппатаҕа. Тыл айылгытын харыстыыр, саха дьылҕатын хараанныыр улуу үлэтин боотурдуу ньулуурун ити өттө эмиэ улуу өтө көрүү буолара илэ көһүннэ. Билигин холуон бэлиитиктэр нуучча тылын атын тыллары өлөртүү тыыннарын быһа түһэр домуокул болотугар кубулута сатыыллар. Ол ону биһиги эркэхтик биһиги дьокутааттарбыт, улахан салайааччыларбыт эркэхтик кэтэй билэ-көрө сылдьахтаахтар уонна бэлэм буолуохтаахтар. Тыл быһаарыллан быстыбат кыһалҕаларын тыл кэскилин оҥоруу уруккута ити языковое строительство диэн. Ол уран языковая политика диэн вот туохта көдүүһэ уох политика баар билигин. Дьол көпкөскейин оҥорууну чөлүгэр түһэриэрэ быһаарыата. Ойуускайтаах аҕанаа политика. Билим, политика улахан Кыра омуктарга, кинилэр тылларыгар сыһыаннара, өрүтүннэрэр өттүгэр тосту уларыйдар, лениннии өйдүүр, хараанныыр киһи кэллэр диэн баҕалаахпын. Новгородов кэннинээҕи таба хоруйуу үгүс түбэлтэҕэ морфология сокуонугар олоҕурар хара баһаан тыл нууччалыы уһуруллар. Ол саҥарарга анамматах сүөргү толоос таба хоруйуубут аны таба саҥарыы быраабылатын солбуйар. Хайдах суруйбутун курдук саҥараҕа. Ол түктэри, сахалыы саҥарыы үөрүйэҕин эбии сатарытан, мөлтөтөн, нууччалыы саҥарыы үөрүйэҕин күүһүрдэр, тыыннаах тылбыт айылгытын көмүскэлэ уоҥурар. Ол омук уратытын суурайар алдьатыылаах сабыдыала туохха да холооно суох, хайдах да оһоруллубат. Сахалыы таба суруйуу улахан тылдьыттара таҕыстылар да, сүрүн таҥастара туоруллубатылар, туоратыллыбатылар. бастакытынан, симэлитээри ыһылдьытар нуучча тылын айылгытыгар чугаһатан, сахатытар тускулларын илдьэ сылдьаллар. Уон саанытта нуучча тылыгар чугаһаталлар. Өйдөммөт аҕыйах холобур Алмаас диэн нуучча тыла, Хахалар аламаас дии сылдьыбыттара, мин олох бэккэ туттар тылым, аламаас, аны ону алмаас дэттилэр,

тарбах, тарбыйах, барбат, үһүн диэммит бүтүллүүтэ өр була, оттону марма, тарма дии ыһыктахпытына литеративный тыл буолар үһүтэ. Аны квитанция диэни кудургутутан бүтэнсия дииллэрэ. Ол урукку кинигэлэргэ оннооҕор Мординов Овсентий Егорович тиэриллибит кырыыһы тылбааһыгар киирэ сылдьаллар. Ханна барыахтара, олор норуот хойукка диэри туттубут тыла, бүтэнсия диэн. Ону билигин Утарыы бөҕө, сөбүлээбэттэр, эстиэтикэлэрэ уларыйан хаалбыт. Тыл эстиэтикэтэ диэн баар. Саха тылын эстиэтикэтэ дорҕоон дьүөрэлэһиитэ эбит буоллаҕына, нуучча тылын эстиэтикэтэ онтон олох атын. Ити Баһыттаатаҕар диэри саха тылын сокуонун кэһии, үнтү үрэйии, Садакалааһын хайдах таһаҕа сытыы аатырыан табыллыбат. Дьэ, холобур, ампылатыарыйа дьэ. Хайа киһи ампылатыарыйа дьиэ хатыы туруохта, болутуоруйа дьиэ утуркута үчүгэй эбэтти. Аны совхоз диэни совхоз диэн хаҥарар, хапа пык иһиркэ сөпкө хаҥараҕын диэн пык буолар. Оттон манна пых хаҥараллар. Хаха тылыгар оннук биир да тылы булуохпут суоҕа. олох алдьатар. Аны бу үчүгэйдик өйдөөн көрдөххө, истиҥэр улуу тыл Инстан кэбиһэригэр көмөлөһөр алдьатыылаах тустуу. Төрүт сокуоҥҥа тускул диэн принцип диэн тустубуттара. Адьас букатын ончу отой быраҕыллыахтаах ити тускул. Иккиһинэн, былыр үйэҕэ сахатыйбыт оннооҕор Петр Алексеевич Слевцов нуучча тылыттан киирбит тыллары чинчийбит икки кинигэтигэр баар тыллары кырдьыкка киллэрбэттэрэ эмиэ баар. Ону көрөммүн наһаа кыһыйабын. Онтулара бу тыллары нууччалыы суруйуҥ диэбиккэ тэҥ. Оттон олорго суох тыллар көтүтүллүүлэрин ахта да соххоһо. Кырдьыкка киирбэтэх тыл мэлдьэһиллэр, умнуллар, нууччалыы суруйарга-хаҥарарга күһэйэр, култуурабытыгар улахан хоромньуну оҥорор. Батиис, Боробуос, Бөрөгүөс, Болутуоруйа, Эриэлкэн, Бүтээнсийэ, Липпиэс, Монтюруонай уонна да атын тыллар. Норуоппут, ааспыт сүһүөх дьон саха тылын сахалыы, саханы бөҕөргөтүүгэ киллэрбит сыаналаах кынты кылааттарабына. Үсүһүнэн, судургутук сахатыйах саҥа тыллары, саҥа тылдьыт Хаһан ииппэт-ат тахсарын күүппэккэ, сахалыы уһуруйан иһэр бириинсип суох, ол хайаан да баар буолуохтаах. Сыл күннэтэ уларыйа туруон сөп, дьон көннөрөн, хахатытан бараннар баран хаалыахтара сөп бэс түргэнник. Онон ол умнуллаҕаҕыан сөп. Сүүрбэччэни кыайбат сыллааҕыта көмпүүтэр диэн олох судургутук хуруллар, хаҥарыллар тылы уруттарымаары түһэ үлүгэр этэ. Бүтэн эрэбин. Билигин дьон саҥаран суруйан эрэр кэллиэс диэн тыллара баар. Кэллиэс. Ону дьэ киллэттэрбэттэр тылдьыкка уох сүрдээх дии. Дьон ити хаҥараллар, суруйаллар онно хаһыакка. Ону дьэ куллес, куллес дии-дии дьэ аҥыньыыдык хаҥара сатаан, ити олох ыарахан тыл. Ону кэллиэс диэтэх олох утургу. Ол аата сайдыы оройун кэм да саба хаппахтаан олороллор. Тыл тыыннаах эт-хаан көҥүл сайдыахтаах. Нууччатыйбыт сурук тылыгар морполуогуйа сокуонугар хаайан, дьону кинигэ буукубатынан саҥартан тыл ыгар киллэр мөккүөрүгэр киирбитин өйдөөн көннөрүнүөх тустаахпыт. Истибиккитигэр махтал. Тылы биэрэрбин көҥүллээн, Саха Республикатын тылы уонна хотугу аҕайах ахсааннаах норуоттар дьаһалхаларын чинчийэр институт кылаабынай научнай сотруднига Петр Алексеевич Слепцовка. Биэс мүнүүтэ. Мин ол сыһыаҥҥа кэпсэтиини хайысхатын арыый атыннык өйдөөбүтүм. Алпаабытарын туһунан манна кэпсэтии баар буолуохтаах диэн мин истибитим. Ол курдук оннук кэпсэтиини саҕалыыр курдук бэлэмнэнэн кэлбитим буолуо атыраабыт. Ол сыынан ити тыл тылынан сокуон диэн республикаҕа баар, Российская Федерацияҕа баар. Аны үөрэх туһунан сокуон эмиэ баар. Ити сокуоннар тустарынан кэпсэтиэхтэрэ дии курдук саныыбытым. Онтунан баран эмиэ төрүт атын хайысхалаах

Россия олорор республика тыллаах бары илиилисэннэр туһаныахтаахтар бары илиилисэннэр дьэ ол политическай боппуруос курдук итинник хайысханан биэрбиттэр тоҕо диэтэргин ол сыаналаабыт

Субулукуйу икки тыл иккиэнинэн хаалларан тахсар. Ол биллэн турар, биһиги литературнай тылбыт сайдыытыгар улахан охсуулаах. Онон мин ити тыл уопсайынан даҕаны аттык илиилистэ туһунан федерация сэбиэтэ ылыммыта. Онон манна мин этэрим От улахан суоттатаабах даан буоллаҕына көҥүлэ. Ол гынан баран итинник этиэхэнэ да биһиги бэйэбит литературнай тылбыт биһиги бэйэбит төрөөбүт тылбыт сайдарын ол иһин буоллаҕына биһиги норуот быһыытынан биһиги тылбыт баар буолан тылбыт сайдар буолан

Баһыылан Петр Алексеевич, тылы бэрэрбин көҥүллээн Максим Кирович Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай университет Россия Хотугу-Илиҥҥи норуоттарын тылларын уонна культуратын институтун дириэктэригэр Гаврил Григорьевич Протоевка. Төгүлүнэн күндү доҕоттор, Петр Алексеевич, көтөр кэпсэтиини бу алпаабыттан хаалыахха наада диэн

ис сокуоннаах буолар, айылгылаах буолар. Ол онтон тахсан кэлэр быраабылата. Тастан хоҥнооһун бу тылга наадата уох. Ол сыыһа буолар. Ол иһин дьэ бу хаҥа хаҥа диэнти буолбат дьиҥэр бу хэмин ноҕоруодап алпаабытын хос тилиннэрии курдук көрөбүт. Бу билиҥин киирбит бырайыгын тутан олороҕут диир дигитигэр Онно көрдөххүтүнэ түөрт дон бу дорҕоонноох бу алпаабыт үүрбэ бүтэй уонна үүрбэ аһаҕас дорҕоонтон турар. Эһи баҕа манна соһуйбут буолуоххутун сөп бу ый атахтаах ый баар. Ити буоллаҕына мурун ый дорҕооно диэн ааттанар. Бу эрдэттэн баар көстүүһэ хатылыгар, ол гынан баран ити нуучча кыраапыкатыгар көһөллөрүгэр наада тобох курдук көрөн киллэрбэтэхтэр. Ол түмүгэр Бу маны биһиги аныгы ыччат кыайан истибэппит даҕаны арааран уонна уруккутугар да туһаммат буолан хаалбыт диэбит. Онон бу мурун ый дорҕоҕун былыргы көстүү быһыытын, бу биһиги тылбыт уратытын быһыытын киллэрэ сылдьабыт. Манна олус элбэх тыл баар буолбатах. Маннык ый мурун ый дорҕооҥҥо ол испиэһэгин биэрдэххэ итини киһи тута өйдүөн сөп. Онтон атына өйдөнөр. Бу уһуннаах аска киирэн биллэр уонна дьуптуоннар. Онон бу манна киһи улаханнык мөккүһэрэ уох курдук балпаабыкка. Ону бу Хомус Уйбаан Алексей Иван Егорович бырайыгын биһиги учуонай эбиэккэ көрбүппүт, олунньу үһүйбэт күскүнү бу дьыл Уонна онно олохтоохтук дьүүллэспиппит. Хас биирдии бу бэлиэтигэр тиийэ көрбүппүт. Улахан букваттан хоруйабыт дуу, кыраттан хоруйабыт дуу диэнгэр тиийэ. Ону ити көрөҕүт, гы-ы ҥын ити кыра букваттан хоруулаһа дьаллар, той да хаһа хатылыатынтан хаалан артылыхуох. Этиититтэн хааламмат. Ол итинник улахан буквата уох, ҥы холобура бу көрөҕүт Өр холобура дии көстөр улахан бухуота уох. Уонна биир ураты хаҥа туох киирдэ диэтэххэ, бухуолар ааттара, этиллэр ааттара диэххэ киирэн биэрдэ. Урукку түөрт бухуота. Холобура биһиги оскуолаҕа үөрэтэрбитигэр Б, Г, Д диэнинэн үөрэтэ сылдьаллар билигин даҕаны. Ити олох нууччалыы бара турар. Итинтэн хаалаан биһиги хаҥарар бу үөрүйэхпитин кэһэн киирэн барабыт. хайа даһака гыны көрөн туран гей диебет де диебет ол иһин була бу барыта көрөҕүт диэри ы дэгэттээх ы толбоннаах барар бу бүтэй дорҕооннор бары б г д г диэн ити оҕону үөрэтэргэ метеликаҕа улуста быгастаах оччо бу төрүт быһыытынан киирэн хаалар оҕоҕо кини тута ылынар өйдүүр Манна эмиэ улаханнык оҕо ыарырҕаппат диэн көрөбүт. Дьэ, бу алпаабыппыт төрүт буолар диэтэбит дии. Итинтэн хаҕалаан, дьэ, биһиги таба хаҥарыыбыт тупсан барыахтаах, таба уруйубут тупсан барыахтаах. Билигин термин боппуруоһа күүскэ турар диэн билэҕит. Ол термин боппуруоһугар ордук элбэхтик туттар ньымабыт сахатытыы диэн буолар ити. Биһи туттар термиммит дьиҥэр омук тыла барыта туһанар, транскрипция диэн ааттанар ити. Аан дойду барыта билинэринэн ити ньыманы Ону биһиги сахатытыы диэбит. Уоту дорҕооннорун хахатытан диэбит нууччатылларын. Ити учитель диэни учутал диэбит курдук. Термини олохсутуу итинник курдук хабааннаахтык баран эрэр. Билиҥҥитэ республика республика диэн, государство судаарство диэн. Дьиҥэр ити биир саамай худургу ньыма диэн биһи көрөбүт. Бастаан итинник буолуохтаах. Онтон дьэ тыл бэйэбит испититтэн тыл көстөрө, солбук көстөрө. Төһө эрэ кэм буолан баран кэлэр. Холобура, ити урбаан иһин диэн тыл хойут иитэ дии. Билим диэн тыл ити туттулла сылдьар, түмэл диэн туттулла сылдьар. Итинник курдук хахатытыы кэннит хахатытыы кэнниттэн дьэ бэйэбит солбукпут көстөн киирэн барар. Ити кэтээн көрдөххө устуоруйабытын. Сөп. Онон биһиги буоллаҕына дьиҥэр сөптөөх уолунан баран иһэбит диэн көрөбүт. Онон бу тиэмиҥҥэ биллэн турар хахатытыыны күүскэ туһанабыт. Ол гынан баран, сорох дьон төрдүттэн утарар. Биһи тоҕо хахалы тутар кэлбитий диэн. бу интэрниэт диэнин тоҕатыннык эппиппитий холобура клавиатура диэн тоҕа халыып тута тылбаастаабаппытый диэн ити биллэн турар кыылган сөп тылы айыахха сөп ол гынан баран дьон ылынара диэн бар дьон ылына охсубат хаҥа тыллары олен ити арыйаҕай бытааннык киирэр уонна

тылы даҕаны ийэ тылынан аҥаарын курдук хуруйан кэбиһэр. Нет диэтэххэ ниэбинэн диир холобура. Онтон итинник этэр нептинэн иин диэбэт холобура. Онон ити оҕону үөрэтэргэ табыгастаах диэн көрөбүт ити хахатытыгар, ити тыл култууратыгар эмиэ төрүт буолуон сөп диэн көрөбүн. Уонна билиҥҥи кэмҥэ аны дорҕооҥҥо улахан болҕомтону уурар буоллубут. Дорҕоон дьиҥэр бытааннык үдэр көстүү. Олох хас эмэ сүүһүнэн сыл тухары тыл туттуллан баран биирдэ уларыйан дорҕоон хаамай бөҕө хис тиэмэ тиһиктэн ааттыыллар. Оттон биһиэхэ буларбыт көрө турдахпытына, истэ сырыттахпына өҥө дорҕооммут итэн хүтэн имэлийэн эрэр. Ити курдук ити мурун ый дорҕоон эмиэ хүтэн хаалбыта. Онон буолар билиҥҥи күҥҥэ ити дохуоммутун харыстыахтаахпыт диэн этэбит үчүгэйдик биһиги кырамаатыкабытын быраа буолан чопчулуохтаахпыт диэн ол иһин бу мустаныларбыт таба уруйуу баар буолуохтаах таба хаҥарыы баар буолуохтаах диэн оны таарыччы эттэххэ биһиги үнүстүүппүтүгэр ити таба хаҥарыыга үлэни хаҥалаабыппыт Иван Егорович манны баар кини мэктиэлиэҕэ бигэргэтиэҕэ итиннэ үлэ бара турар онон элбэх дьону хаҥардан бу чахчы сахалыы хаҥа хайдах булуохтааҕый диэн ити нууччаларга этикетпит хайдах булуохтааҕый диэн эталоммут этикэбит уонна эталоммут хайдах булуохтааҕый диэн ону чопчулуу сылдьабыт онон ити таба хоруйуга таба хаҥарыыга хаҥа туора улахан антон хамсааһын барыан наада диэн көрөбүн Бу Аппаабыттан сирэнэн Аппаабыкка олоҕуран. Хаһыыба тыл этэригэр көрдөһүөм этэ хас ирин суруйааччыларын суруйуубун бэрэссэдээтэлиттэн Иван Васильевич Мигалкиниттан. Үтүө күнүнэн бу маннык тэрээһиннэргэ бу мен Антонина Афанасьевна махтанабын. Быйыл иккис төгүлүн устан олоробут. Саха тылыгар, таба суруйууга, дорҕоонноохтук ааҕыыга кэпсэтиилэр тахсаллар. Сахаҕа өс хоһооноҕо, отонноотоххо оҥоойук туолар диэн. Дьэ мин бу кэпсэтиигэ бэйэм үөрэҕим, тыл үөрэхтээҕим дэнэр да кыаҕым суох, эмиэ да дэниэхпин сөп. Мин бастакынан начальник класс учууталабын. Иккиһинэн поэзия диэн бүтэрбитим. Саҕаттан бэһис киһинэ. Дьолун бэйэм санаам маннык. Сахалыы таба саҥарыы хантан саҕаланарый диэн. Сахалыы таба саҥарыы саҕаланыахтаах оҕо саадтарыттан итини быһаарыам. Оттон таба суруйуу диэн саҕаланар кыра кылаас үөрэнээччилэриттэн кинилэри уһуйуубута. Онтон бу кини баһылаан иһин таба саҥарыы уонна суруйуу культуратын ис дьиҥин өйдүүр, билэр уонна онно дьулуһар буолар. Онтон бу дьулууру өйдөбүлү туох уһугуннарар идиэ? хас биирдии киһиэхэ. Мин тыа сахатааҕын дэриэбинэҕэ үөскээбитим. Биһиги сахалыы саҥарааһыммыт саҕаламмыта төбөбүт литератураттан. Бу литературабытыгар литература диэн ити уопсай кэлим өйдөбүл баар буолан поэзия, драма, проза, критика, литературоведение уонна да атытта. Онтон бу диэн литературанан диибиммин, тоҕо диэн, оҕолору харахтарын уматыы, оҕолору сэргэхситии кинилэргэ сөптөөх айымньылартан саҕаланар. Мин Умаҕы чукалга иһитибитим. Онно төрдүс-бэһис уруоктарга оҕолор сылайан хаалар этилэр. Ньумуһалайдахтарына кинилэргэ төбөлөрүгэр чиҥник түһэр гинэ, бэйэлэрин туруоран эрэ оонньотор, илиилэрин атахтарынан хамсатар гына айымньылар наадаларын өйдөөбүтүм уонна экспромтан манна хоһоону уруйбутум. Итини биир да учуутал сэҥээрэ да илик ким да ылыммат да быһыылаах, мин иһин ааҕаары кинэби. Онтон эмиэ быһаарыам. Бииргэ эбиҥ биири буолар икки, мууһуҥ икки, үс төгүл икки буолар алта, атаҕым алта, биэстэн ыл биэһи, хаалар төгүрүк иһим бөкүнүк, тотараһым тобох, утуйар сирим оһох, аатым миэнэ таракаан, атаһым миэнэ таракаан, ийэм миэнэ таракаан, аҕам Эмиэ таракаан, эбэм, эһээм таракаан, ол эрэн таракаан наһаалаама, аспытыгар сыбыытаан буортулаама диэн.